Salam hormatly watandaşlar! Zdrastwuýte dorogiý turkmenistanci! Biz Ýewropa howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk geňeşiniň guramasynyň ministrler geňeşiniň Maltada geçirilýän maslahatynda şu taýda her ýurtdan gelýän adamlar bar. Hemmesem öz ýurdunyň kynçylygyny ýa-da ýeten derejesini halka ýetirip durlar. Ine, gelipdir bi daşary ýurt ministriň orunbasary Mähri Bäşimowa. Näme gürläp, näme aýdanyna düşüner ýaly däl. Emma ýurduň içinde hemme zat güläle-güllük. Hemme zat abadançylyk edil şu telewizorda ak şäher ak maşynlar görlen ýaly şo derejede şoňňalak ýagdaý şu hemme zat gülýär emma meň bilýän biziň emma biziň çeşmelerimiziň Bize ýetiren habaryna görä, gitdigiçe ol musorny ýeşiklerde gezip ýören adamlar indi garyp adamdan görner. Indi özüne oňarýanlaryň üçin ýa-da özge pikirli adamlaryň içinde howpsuzlyk diýilýän zat asla ýok. Gaýtam, howp. gitdigiçe köpelip barýar. Ine diýeli ozal bi neme Türkmenistanyň howpsuzlyk ministriniň başy ýaýlym berdi, soň bi harby akademiýaň başlygy boldy, indem häzir bi kiberbezopasnost diýip, kiber howpsuzlyk diýip, häzir indi ýörite bir nemäni döredipdirler, hytaýlar bilen bile işläp ýörler. Munuň işi indi şo boldy. Kimde kim bilmeýän bolsa Ýaýlym Merdiýew diýilýän-ä Guga Halow diýilýäniň dogan oglany şu. Hemem şo taýda bi aş teplo diýip işläp ýören bir Baratow bar. Bulaň asly nemeli, bamyly. Goňurlardanmy, bilema, kimlerden şolar. Ýöne şul adamlar kuwat geldi-de, şol ol derejeden bu derejä geçýäniniň düýp sebäbi bira ýaňky şol şol Gugu Halow bilen garnaşylygy, bulaň hemmesi şo haram tohum bilen birleşip, şoňden dogan-garnaşlyk açanlar, olar hiç ýerik gidenak. Olar hemişe işläp ýör. Indi muň edýän işine serediň. Häzir indi muň ilki eden işleriniň biri dört sany adamyny ýolbaşçymy ýa-bu harbylardan beýlekidemi ýöne tutuldy. Şu ýurt daşyndaky çeşmeleri şol habar berip ýören adamda çeşmelere habar ýetirip ýören adam diýip şu wagt tutdular ýurduň içinde. bäş ýüze golaý mugt vpn çykardylar. Şol mugt vpn-leň hemmesi diňlenýär. Indi oň daşyndan kyrk sany adam taýýarlap ýör, şol kyrk adam Türkiýede, Russiýada, Türkmenistanyň içinde, Ýewropada, ýene-de başga ýurtlara ýaýrap, şo taýda şol diňlemeli, kim nirede çykyş edýän bolsa şolary diňlemeli. Ine, Ýaýlym Merdiýew diýlen adamyň edýän işi şol. Ýaýlym Merdiýew, gaty gowy diňlegin sen. Şu halkyň çekýän derdi zalymlaň derdinden. Sen şolaň halopysyň. Bilgin, bu dökülen gan, bu halkyň bäri görüp ýören derdi, azaby, sen şoňa goşulan adamsyň. Ertir millet ýurt başyna gelip. Başga döwlet guransoň, sen biz ýala daşary ýurda gaçybam bilmersiň, sebäbi sen şolaň halopy. Düşündiňmi? Seniň gitjek ýeriň ýokdur, sen jogap bermeli bolarsyň. Serdar Syçak saňada aýdýan, düşnüklimi? Bir topar wagtyňda bar-a, bir gudaňmy ýa ýene şoňa meňzeşmi, ýegeniň bir zady haloplary bolsa, baryny daşyňa üýşürip, indi şu taýda gelen adam, ine, hemme zat güläle-güllük diýen bolup ýörler. Hä, näme bar o taýda, sende görkezip biljek işiň barmy seň? Ine, pylan derejä ýetdik diýip, sen görkezip biljek işiň barmy? Bir topar bar-a, haloplary bärik sokup synda bar-a, Aý şol ýaşulyň özi oňaraýmasa başga oňarjak ýok diýýä. Millet men size ýüzlenýän. Şu gürrüňi edýän adamlaň hemmesi ýa asly haramzada şulaň, ýogsada guturyn balagyny akdyryp ýören şular. Bäş gün gürleýärlerde ondan bara. Aý nä şol bir nime diýýän. A indi Serdar Syçak gowy bolduda bara bi diňe hemmäňe şu kakasy erbet buda gowmy şuny. Bu näme boluş bi? Hä? Bi ol o syýasat bütin dünýede bar. Hä? Erbet polis, gowy polis, agat, garat, bul oýun hiç haçan gutarmaz, syýasat eýmisde barda. Haramdag, saňada aýdýan, sen beýtirip bara, özüňe nemäniň hapany çeken bolup, ogluň aklaryn öýtmegin. Bu siziň gurnap ýören bar-a bi oýunjak aşygyňyz bar ýurduň daşynda. Hiç ýerde, hiç haçanam bar-a ýol tapmaz. Bilgin, o seni ol bir topar nalajedeýinleri üýşürip, şu wagt mezbe geldi kärdine pylan zat utupdyr, edipdir diýen bolup şeýtirip meňzeme küşgürjek bolýaň. Sen bar-a, sen özüň şoňala zalym bolmadyk bolsaň, hiç haçanam ýurt bu derejä ýetmez. Bu ugran ýaly Otur tilki, saňa-da aýdýan, Şukume, Raşid Meret, senem Aman Saparynyň etmegin, ir-u-giç şul edilýän işlere, şu taýda siziň gelýän adamlaňyz Türkmenistany aslan bolup, hakykatda bolsa ýurt Garaganyň içinde ýatyr. Bäş sany adam, bäş sany tohum dok ýaşap ýör. Siziň eden edeniňiz geçip dur. Ýöne millet kän çydamaz muňa. Düşnüklimi? Iru gijäm turar millet. Sebäbi mi halkyň haky bar. Narod imeýt prawo.